Тамашачылар, инде хөрмәтле катнашучыларыбыз, менә чын күңелемнән, үземнең исемнән, сезнең исемнән катнашучыларыбызга зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Әлбәттә инде, менә ул спектакль бик катлаулы, бик авыр әйбер ул, анда аны менә куаныч шулай, катнашучыларыбыз да шушыннан, язучысы ла, язучыларыбыз да шушыннан, инде. Бу бик матур күренеш һәм инде Алла хәверса киләчәктә дә шулай иттереп яңа спектакльләр белән чыгыш ясарга насыйп булсын иде. Инде әлбәттә монда Гөлсинә апа сезгә дә сүз бирергә кирәктер, миңа калса сезне сәхнәбездә көтик.
Бүген без Гөлсинә Зәкиеваны якташыбыз, журналист, драматург Гөлсинә Зәкиеваны

Күз алдында нинди уй кичерләр кичердегез Гайшә апа, без уйнаганда, шуны әйтеп китә алмассыз микән?
Хөрмәтле тамашачылар, без ирем Зәки белән чынлап та ике ул бер кыз үстердек. Чынлап та бер улым фаҗигале үлем белән үлде. Икенчесе хәбәрсез югалды. Ул инде монда отпускага кайтып китте хатыны белән. Чынлап та киленем татар түгел. Чынлап та алар Арчага кайтып, Арчаны Бик яратып киттеләр. Арчаның бөтен халкын яратып киттеләр. Алла бирсә, әни, яшәргә синең янга кайтабыз, Арчага кайтабыз, дип киттеләр. Кызым Арча килене. Ике ул үстердек, берсе үлде, берсе югалды. Шул елларның җәрәхәте булып, йөрәкләрдә кайнар эз калды. Мин Гөлсинә Зәкиевага шушының гына кадәр бер шеметем укып кара әле дип язма биргән ием. Ул аңардан шушының кадәр матур пьеса язып чыгарган. Әгәр бөтен язганымны аның кулына тоттырган булсам, шушының кадәр роман язып, өч-дүрт пьеса язган булыр идем, мөгаен, дип уйлап утырдым. Рәхмәт аңарга! Шулкадәр дә бай талантларга Арча! Шулкадәр матур итеп уйнадылар артистлар. Атказанган артистлар кебек итеп уйнадылар. Күңелем булып, һәркайсына югары бәя биреп. Рәхәтләнеп карап утырдым. Рәхмәт Гөлсинә! Алда да сиңа уңышлар теләп калам. Рәхмәт Арча халкы! Улымның киленем белән бергә шушында яшәргә кайтканын көтеп калам.
Шәфкать, бик зур рәхмәт килүегез өчен! Гөлсинә Вәзир ханым, инде сезгә дә бер сүз әйтеп китик инде. Сез язган пьесаны җиренә җиткезеп уйналдык микән соң? Бер-ике сүз әйтеп китегез.
Гайшә апа белән без беренче булып сәхнәдә, сәхнә очраштырды безне. Әгәр дә караган булсагыз, саташу спектаклендә уйнадык бергәләп. Гайшә апа сөйләшергә ярата, мин дә кимен куймыйм. Шулай сөйләшеп, аралашып киттек һәм ул миңа үзе турында сөйләде. Аның язмышы мине тетрәндерде. Бу Арчадагы барлык ирләрне елатып елый икән елый ирләр турында да сүз бара. Уңыш уңыш казанганнан соң ничектер кызып китеп Гайшә апа турында да шундый бер пьеса язу теләге туды. Гайшә апаны елый елый тыңладым.

Авыр язылды да, чөнки биредә сүз белән әйтә торган түгел, эмоция белән, күзләр белән, хәрәкәтләр белән, гәүдә белән, йөз белән әйтеп, менә бөтен эчтәге хәсрәтне дә, сагышны да, шатлыкны да әйтә торган шундый пьеса иде бу. Булдырып чыга алырлар микән дип